Vidio ma an atye ka mito ni in iket iye wangi ki iti. Ket wangi ki iti i vidio-ni eni. Lok ma kwako lok kom rwot Acana, lok kom olanya olenge Tony ma lwonge ni General Tony Inginia, kacel ki lok ma kwako lok kom Otinya. Rwot me Lamogi, kacel ki lok ma kwako lok kom Praim Minicitane ma en aye Juma Labongo, kacel ki lok ma kwako lok kom kit macalo aranyi tye madit twatwal i kom Ker kwaro Acholi. Lokke atamo ni wun wucit i YouTube pien WhatsApp video ba, WhatsApp video cek. Cek i loko nyig lok aryo adek WhatsApp video tum moko. Iwa ah boss man do loko macek do pe aloko macek lok tye YouTube aye ma ma madwong mabor. Ni cakke tin ocito anyim tek inene idonyo WhatsApp inongo lok ka boss man tye macek. A ki WhatsApp rii YouTube. YouTube channel ma mega tye kilwongo ni Lucky Boss Miko Team Official. Mono channel ma mega icito inongo lok bor ma iwinyo iweko aweka eno WhatsApp ba kadi watim nining WhatsApp cek lok giko i yo lok tye i kom Rwot Otinya lok tye i kom Rwot Acana lok tye i kom Juma Labongo lok tye i kom Olanya Olenya General Tony Olanya Olenya lok tye i kom rwodi ma lukong gonya. Yero rwodi ma en diki ma jadoo bitimmene acoli give it a go ahead pe ogeng bikonyo paco. Wan wabedo ki acana for so many years onongo walingo ni cwec Wane bene ogoyo wer me boro acana. I nge lacen ma wanongo ni acana pe tye ka timo the needful, oweko wacako kelo lok ka maleng ni macalo kaka Acholi, wamito gin ma kilwongo ni reform. I ker kwaro Acholi wamito reform and we are very serious about it. Ngat ma tye ka misleading Rwot Acana tutwal en aye dano ma kilwongo ni Olanya Olenge Tony ma lwonge ni Engineer Olanya Olenge Tony tye ka misleading Rwot Acana cit i YouTube ci ibiniang maber kite Olanya tye ka misleading kwede ngat ma tye ka misleading Rwot Otinya en aye dano ma kilwongo ni Juma Labongo ma en tye macalo Praim Minista me Ker kwaro pa Lamogi Juma labongo gin ki otinya gin weng obedo cilil dong wic man me cilil-li pe itwero kelone ka doro ker kwaro. Wun yam wumako gweno amaka, wumako dyel amaka, wupeyo dyang apeya, wumako mon pa dano amaka me buto kedgi. Wun wutye ka myero wukelu en wic acon-ni wa i kit me leadership me ker kwaro, wubalo tekwaro pa Acholi-wu. Tekwaro pa Acholi bwomi peke iye. En aye gin oweko tekwaro pa Acholi okelo gin ma kilwongo ni mato put. Pien ka ngat moni kite pe tye atir, kikeli i nyim lwak ya iye i balli, kica pe iye. Ka iye i balli, kwa kica, kigom tong oko, kimato put. Ci dong ka wun jo ma myero wun aye wugom tong, wun aye wukel lok me kuc, dok wun aye wutye lubal kuc, En aye onongo lamogi tye nining? Lamogi, Rwot otinga wun ki praim minicitani, an amito akwany kare me pwono dano kipwoyo. Awinyo kunyoni dano weng dong ee kipwoo dano pud kwo apwoa en lok ma an aye aloko dong dano weng ringo iye ka ber ci ber amito pwoyo RDC Nabinson Nok Kidega myero apwoyi ma pud ikwo Nabinson Nok Kidega. otute matek i kare ma kilobing mutoka ni myero obin wek okony Ker Kwaro Lamogi, rdc Nabinson Nok Kidega en aye olubo kwor motoka ofulo wing odido dog ladit lobo paka ladit lobo omiyo motoka ki Ker Kwaro Lamogi. Motoka pa Ker Kwaro Lamogi onongo myero obin ka konyo kit me doro kalca, kit me promoting kalca ki kit me konyo yub me lamogi i kit me kalca ento rwot otinga gin ki juma labongo guloko motoka odoko me biacaragi motoka pa jo lamogi ma gamente omiyo dong giwaco ni motoka pa rwot, kibiyo pi ker kwaro lamogi. Ma rdc aye olubo kore nok ki dega pwoyi ma pud akwo an kadi ada kadi kaka ma itimo maber bene adongo cinga pire tek ineno i kare ma kidega pud tye i rdc me amuru otute paka mutoka wu oo wun dong wucwalo mutoka wu ka lubo kor makar

juma labongo tyeko yen lamoro, tyeko yen loko i amuru ento at the same time iwaco ni en tye prime minister pa Rwot. Ilweny i kom kaka at the same time ikwalo kaka. Wun jo maraco. Ka Acholi dek waco lok i wiwu an awaco wun wukeci. Cit i YouTube ibinongo lok weng ma aloko i kom Rwodi ma lubbe ki ye ma tye ka bino. Acholi ka wutwero yero Rwodi manyen wuyegi. Macon-ni lukwo dong. Accountability kong gubinyuti ia ki kany icito kwica irwatte ki rwot ca ni wu signing cente o, wua ki kany wucito bot ladit lobo wu signing cene o, wua ki kwica wucito kwene wu signing cente on behalf of Acholi wutye ka tic ki nying Acholi for your own selfish gain man bal ka dano pe mito woco wu lok atir i wiwu an abiwoco wu. Wua woko ki i WhatsApp group videos wucit i YouTube wek wunen video fully wek wuniang ni jo mareco tye i Acholi.